Erokamano nyie kwa Ramoga Jwang' kaka watime pile. Chenro ni endi en mar Injili Kalo. Kaka ung'eyo, wakelonu kanyo endi chenro ma bende seche moko ibiro kelni gi jogo eki man gi iga moniang'. To kawuono ni endi alimo rawera matin ma bende nigi lony mararieya e wechego eki mag wach Nyasaye kendo bende kawuono Oketone kanyo endi wechego eki mabeyo mondo oketne nyim oganda kokalo e chenro ni endi kata e Jay Media ma bende osetimo limbe achiel kachiel. Kapok wachako to abiro kwaye mondo bende olamne Nyasaye kaeto bende obiro nyisowa nyinge motelo ne chenro ma kawuono. Aya wadhi lemo. Wuonwa, Wuonwa kendo Nyasachwa, wagoni erokamano kuom miyowa waneno odiochieng' ma kawuono. ma jogo mang'eny ogombo ni one to ok giyudo kinde Jehova. To wato ok waber maloyo jogo moneno Jehova. To ngima mimiyowa kawuono Jehova imiyowa ma- mondo water wachni e pinje duto te ang'wen Jehova. Igwedhwa kwachako nyaka an watieki akwa kayie to ang'e ni duto te itimo e nying Ruoth Yesu Kristo akwayo. Amen. Erokamano ahinya kaka iwinjo ka bende olemo gi chira ahinya nyiso ni en gi wach ma bende oikoni kaka jawinjo ma bende ng'iyo tipo ma kawuono ni endi mar AJ Media. Ibiro nyiswa ni to In iluongi ni ng'a? Watiyo kiwenge mag kaendi. An gi nyinga iluonga ni Anyango Esbon Omondi. Aya e gweng' ma Homa Bay County, Kagame Ward, Gongo Location. Gongo Location. Alimi ka mondo wagoye mbaka e chenro mar Injili Kalo. Ok ang'eyo ni wach Nyasaye ni ichako e higa mane kata bende e wach mag warruok mag wuotho e ler mar Nyasaye ni ichako e higa mane? Wach Nyasaye be ok achako e higa ma Koka nachak gi machiegni. Mhm. Nachako wach Nyasaye ka join form 1 2021. Mm. Nachako wach Nyasaye. Mm. Eh. To bende dipo ka nitiere wach moro ma noteri mondo ichak wach Nyasaye koso ineno ni ber mondo ichak wuotho gi Nyasaye e higa machon? Nitie wach ma notera mondo achak wach Nyasaye. Mm. Wachni en ni kana adhi kana chieng' moro kana e klas Seven, Mhm. to nayudo luong mokwongo koya kuom Nyasaye Mm. konyisa ni adwa ni mondo itina kendo iter wechena e tunge duto te ang'wen. Mm. Kasto ok nakawe serious nikech timbega noricho kendo galagala e gweng'. Mm. Koro nawacho ni an ni dida lam Nyasaye adier gi Mm. timbenagi duto to Nyasaye obiro na kawuono. Mm. Koro mawacho niya, Mhm. adhi anyiso mawa niya ne naneno lek moro ka iwuok koda nyasaye wuok koda ni mondo atim wachne Mm. to ma wanyisa niya ka en kamano Mhm. to onego itim wach nyasaye adier Eh, sani endi koro isekawo kata bende isemoko taya mar nyasaye e kit ngimani iwuotho gi nyasaye Iparo ni osiepegi moko maneni seche moko kiwuotho e ler mar Nyasaye, ineno ka in gosiepe mane in go chon koso osiepe be koro iloko nikech isedonjo wach Nyasaye? Eh, e sani osiepe man go gin mana moneno tayo kendo ma ong'e weche Nyasaye. Mm. Eh, mana an go chon ka aweyo nikech gin gi balo gi piny owacho gidwa mana gik piny. Mm. Gihero ga mag piny. Mm, Koro mm. ng'ato ka, ka in jakuoth tiwuotho mana gi jakuoth ka ng'ama ber tiwuotho mana gi ng'ama ber koro an osiepega mayier gin osiepe mong'eyo wach nyasaye Mm. kendo mwatiyogo kamoro achiel mondo watiego wach nyasaye ogik e pi- tunge duto te ang'wen Mm. erokamano ahinya kanyo endi yangona ni nyingi esbon ok ang'eyo ni kawuono ni endi bende nitiere wach miiko ne jowinjo ma samoro diketi e itgi odhiambo ma kawuono kawuono aiko ne jowinjo kendo kawuono adwa puonjogi weche mabeyo ma Nyasaye ikonegi Mm. ma Nyasaye nowe na nyisgi Mm. eh, kawuono- Koro abiro mana miyi kinde mondo iwach ni to ang'o gini kata en, en, en, en, en twak mane kata en thoro mar wach mane ma bende iiko ne jowinjo kata jopiny ma bende digomb winjo puonj ma gini wuon. Ok ang'eyo ni iiko ne gang'o odiechieng' ma kawuono. Gima ikoe topic na kawuono Mhm. owuoyo ni kik iluor Mhm. saa osechopo ma Yesu timie. ni kik aluor saa osechopo ma Yesu timie. Ma endi e kama bende gombo ni jiwe jogo eki ma bende neni gi e kinde ni endi ni saa osechopo ah, kik waluor. Kata bende kik waluor e kinde osechopo ma Yesu timo ang'o? Timie. Timie gik moko duto te. Ang'o miyiero topic ni kawuono mondo ilos go oganda? Samoro nitiere gima omiyo chuni mondo iwach mana wach no endi e, e, e, e chenro ni mokwongo e J Media kae. Gima oketa ni mondo awach gima chal kama mm -hmm. en kaka neno kaka ji ng'iyo kendo kaka ji timore e piny masani mm. ji osewe yie kendo giwuotho e pinje koni koda kocha giriwo gariyo mm -hmm. giweyo mar Nyasaye mm -hmm. adwa puonjogi mondo agol odo kitgi mm. gima nyasaye timo ne ji gima mm. ndike mumbe mm. ne kitimo kama to obiro timoni kamano mm. en uh, poch gi pak ne sbon er wuonyi ne bende pod nigi higa matin ahinya kuom wach nyasaye kendo bende thuolo awene mondo oketnwa injileno endi maber ahinya moloyo to ni ogandago iki maneno e j media kite mana kaendi kama pod ta ibiro luonga jwang' junior thuolo en mari mondo bende ilos goganda kuom wach nyasaye motegno Erokamano mm. kuom ya kinde mondo alos go ganda e seche ma jaber kama. Mm. Kaka na nyisu ni topic mara kawuono wuoni kik iluore so osechopo ma Yesu time. Mm. Thuond wach wadhi yudo e buk mar Jeremiah chapter 51 verse 34. Mm -hmm. E thuond wach mantiere yudo e buk mar Jeremiah chapter 51 verse 34. Uh, Jeremiah 51 34. Mm. E, Jeremia 51:34 maendi en ndiko mawacho niya 34 wacho "Ah, ruodh Babulon ah, owacho ruodh Babulon nokang'o Jerusalem mochamo nokang'o Jerusalem mochamo osenyodho dalano mobolo kucha mana ka agulu ma iye eh, ni nono kendo eh, momwo- eh, Omwonye mana ka ondiek. Ne okawo mana gik mabeyo modwaro to owito mago ma ok odwar. Erokamano kuom somo mumano. Mano atemo nyisou kitemo somo buk mar Jeremiah iwinjo chapter 51 verse 34. Owacho ni ruodh Babylon okango dala Jerusalem mokawo gik mabeyo. Ng'ato nyalo bedo piny seche machal kama kendo nyalo penjore ni kango tang'o. Mm. Kango kaka ng'ato nyalo nyisi ni adwa ni kanga nang' gi chacha. Mm. Adwa ni kanga na dhiang' cha matindo tindo. Mm. Tiende niya, en ni ng'ato nyalo bet piny kata anyuola nyalo bet piny. Mm -hmm. Jawasiki nyalo bet piny odiochieng' mm -hmm. ma kawuono ni giwacho ni adwa kango dala cha. Mm. Osiepna jasigu to nyalo bet piny kendo wacho niya, kawuono to adwa kango dala cha. Kendo adwa mm. kawo gigo mabeyo maricho. aweyo mm. to anyisou kawuono ni kata obedo ni usebiro ni mondo kang dala cha mm. to nyasaye to nyisowa niya obiro bet kodwa pile koda pile mm. nyathi nyathi wadwa nyako manena kata dichuo matin ma rawera mm -hmm. wuonwa kata minwa manena odiochieng' ma kawuono mm. anyis niya kata jasigu satan osekango dalani to nyasaye to nyisowa niya mm. okango dalani matindo ok ang'eyo seche mokange dalani nyathi osiepna ma nena sechegi Ok ang'eyo kata nokanga dalani otieno. Ok ang'eyo kata nokanga dalani seche machalo nade. Mm. Jasigu satan nyalo kango dalani mowacho niya, dala ng'ane tadwa nyono maonge gima be nowuoke. Ni somo otwe ne ng'ato koni koda kocha, nyithindo ok nyal somo. Mm. Ma, nyako moro pok oyudo ich ka chwore. Iriembe koni koda kocha. Mm-hmm. Moko bende koni koda kocha, chandore koni koda kocha. Ne ngi cho kang dala. Mm. To ruoth Nyasaye nyisowa kisomo buk mar Matthew chapter 15 verse chapter 15 verse 13. Mm. Wach nang. Mathayo 15 verse 13. Mathayo 15 kare 15. 13 kowacho mm. niya. Mm. Uh, ndiko ma Nyasaye wacho kama. Mm. Yesu nodwokogi ni mm. gimoro amora mane wuora omi uh, mane wuoro Mae polo ok opidho, ibiro pudho. Ero kamano. Mm. Kitemo somo buk mar Mathayo chapter 15 verse 13, kaka nasenyisi ni dala mokangi. Mm. Osiepi nyalo kanga dalani. Nyako moro isewuotho ni manyo ka tedo to tami. Ooyo kangi, anyisi odiechieng' ma kawuono kendo kaluor ni jasigu satan osakangi. To kawuono aoro Nyasaye nikech Nyasaye mula. Nyasaye mikaoro kuonde duto to timo hono. Momiyo kwatego somo buk mar Mathayo chapter 15 verse 13, onyis ni Yesu nodwokogi niya, ni gimoro amora ma wuoro ok opidho to ibiro pudhi. Anyisi kawuono ni dalani mokangano, Yesu ok nokango. Dalani ma jasik otimo kamano, Yesu ok okango. Momiyo kawuono idhi pudhgi. Aoro kuonde duto munena koni koda kocha. Aoro Nyasaye nikech ang'eyo gik ma Nyasaye timo. Nikech kwasomo buk mar kwasomo buk mar Johana chapter 14 verse 14, owacho ni gimoro amora mukwayo nyinga to natimnu. Nyathi nyako matin, wuoyi matin manena, dichwo moro, miyo moro, kama geno oserumo, Nyasaye kelo geno. Mm. En mogole ute piliwgi, tanyis niya, ni dalani, mago Yesu ok nopidho, ibiro pudh oko. Mm. Somna Isaya chapter 22 verse 25. Isaya, mm. bugno endi mar Isaya, e prariyo kod ariyo. Verse 25. Prariyo kod ariyo kare prariyo kod abich. Prariyo kod ariyo kare prariyo kod abich. Owacho kama, Prok abich wacho niya, To an Ruoth Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto, amedo, ah, amedo wacho ni chieng'no msmal mane ogur motegnono nopudh oko. Adier, nong'ade mi olwar, kendo gik moko duto ma yande olie- eh, ma yande olier kuome nokethi. An Ruoth Nyasaye ema awacho kamano. Erokamano. Nyasaye onyisowa e buk mar Isaya chapter 22 verse 25 ni chieng' onoa mosmwal mane oguro motegno ibiro pudh oko ma gik mane oliero kuome ibiro kethi. Momiyo anyisi nyathi wadwa, momiyo anyisi osiepna, momiyo anyisi minwa maneno e seche machal kama, Kuom ageno saume nikech ing'eyo ni Nyasaye e Alfa na Omega, the mm. beginning and the end, the first and the last, mm. chakruok nyaka giko. Momiyo anyisi ni Nyasaye wacho niya ni musumwal mano gugu motegno niya ni chieng'ono musumwal mano gugu motegno ibiro pudhi. Osiepna musumwal mano tich mano gugu motegno kawuono ipudho. Osiepna musumwal mano gugu ni mondo ichode piny kawuono icho- ipudho to osiepna mos gol mano guwe ne dala ne ok ne maber nyithindo ok nyal dhi sikul nyithindo ok nyal yudo gik maber nyithindo chandogi gibedo kode kode kawuono tipudho ni gik mane oliego kuome kawuono tipudho e gwenge ng'ato kata manene seche machal kama ao nyasaye dalani kawuono nikech nyasaye tang'e ni timo nyasache mola osetimona madongo ang'e kumo gola nyasaye oga- ogola lak tho momiyo kawuono anyisi ni nyasaye dhi timo Somna buk mar Zaburi chapter 27 verse 1 to 2. Eh, kitabu no mar zaburi eh, prariyo kod adiwa Abiriyo. prariyo kod abiriyo Mm. eh, eh, prariyo kod abiriyo zaburi owacho niya Mm. prariyo gabiriyo kare adi Kare achiel nyaka ariyo. achiel nyaka ariyo wacho niya ruoth nyasaye e lerna kendo e warruokna omiyo omiyo omiyo era mhm, owacho ruoth nyasaye e lerna kendo warruokna Omiyo, omiyo ere ng'ama daluor? Ruoth Nyasaye e kar konyruokna, omi, omiyo ok daluor ng'ato. Ariyo wacho, Ka joma richo ma mon koda omonja mondo otieka, to gin ema gichwanyore kendgi, uh, ke, uh, gichwanyore kendo gipodho. Erokamano. Mm. Momiyo anyis jawinjo ne kitemo somo buk mar Zaburi chapter 27 verse 1 to 2. Mhm. Inyisowa Daudi nondiki gi wuoyi moro miluongo ni Daudi. Mhm. Ka Daudi nyisowa ni Ruoth Nyasaye lene kinde warruokne. Omiyo ere ng'ama daluo osiepna, minwa, wuonwa, nyithiwa duto kamoro amora muneno seche machal kama apenjou ni ere ng'ama diluor mhm. kaka Daudi nopenjo ni ere ng'ama diluor diluor jajuok koso diluor thuonde nikech hata ang'eyo ni nitie ajuoga achiel monego luong to en mana nyasaye ito diluong ng'a diluong jawasiki koso diluong jachien osiepna kik iluong momiyo kata daudi ka nodhi e lweny mano dhi romo gi jo-filisti mano dhi romo gi wuoyi moko giluongo ni goliath noonge wasiwasi nikech nong'eyo ni ruoth nyasaye lerne kendo e warruokne omiyo onge ng'ama doluong Momiyo ka nodhi e pap, no mm. ok oluwo gimoro amora. Nodhi e lweny kong'eyo ni Nyasaye ni kode. Nodhi e lweny kong'eyo ni onge ng'ama doluor. Nodhi kong'eyo ni ng'at achiel e piny, ng'at achiel kende monego luor ma Nyasaye ma yaye polo malo. Momiyo ka nodhi e lweny, Daudi penjo ni ng'ama doluor. Jo-Filisti, jo-Filisti to nonene kaka neneno. Kendo jo-Filisti noneno ni macha to ng'a nyathi matin mabiro, madwa dhawo gi ng'at malichni. Ma jok moko nyalo penjo ni ma to nyathi mane ma wacho kama. To hata ng'eyo ni Ruoth Nyasaye e lerna, momiyo anyisi kawuono, ka joma richo mamon kodi omonji ni mondo otieki, to gin ma gipodho wuon. Jowas- Nyathendwa, ka joma richo jowasiki omon- mamon kodi omonji ni mondo otieki odiechieng' ma kawuono, to gi to gidhi podho. Nyathiwa, kuma geno oserume, Nyasaye kelo geno kawuono. Isako to tij, iwuotho gi baruwa koni koda kocha. Kik iluor, kik iluor, ket aketa yie, nikech yie e kinda. Nyasaye timo madongo. Somna buk mar Zaburi chapter 30 verse 11. E kitabu mar Zaburi e kare pradek matindo apar kod achiel owacho niya, Iseloko kuyo mane an godo odoko ilo, hmm. bende iselonyo lepa mag ywak, mi imiya lewni mag mor. Ero kamano. Hmm. Mano Daudi wacho gik mabecho, hmm. kendo kato itemo somo buk mar Zaburi, Daudi wuoyo mang'eny, koro Daudi temo nyisowa kendo e buk mar Zaburi chapter 30 verse 11 mm-hmm. niseloko kuyo ma an go mondo koelo osiepna minwa owetena wuoyi moro mosakoto tich nyako moro ma katedo tami nyasaye wacho ni kawuono oseloko kuyo ma nin go mondo koelo kawuono nyasaye dhi timo madongo ng'ata ng'ata manena kawuono anyisi ok aluoro ng'ato ngech ang'e ni nyasaye to matimo momiyo odhi loko kuyo ma nin go mondo gilo kawuono kendo lep maga ywak odhi golo momi lewni mag mor osiepa nyisi Ang'eyo gima Nyasaye osetimona. Ka ne an e piny mar oriwe sikul, tuoche goya koni koda gi kocha. Ok anyal nindo to ji to nindo. To nakwayo Nyasaye ni Nyasaye to kitimona kama to ok abi weyi. Nyasaye ne timona madongo momiyo kawuono anyiso ng'ato mose- ma geno oserumo kuome ni Nyasaye timo. Oseloko kuyo ma ne in-go kawuono modoko hilo kendo oseloko lep mag ywak momi mag mor. Ooyo Nyasaye otimo kawuono kamoro amora minena Nyasaye timo nikech ang'eyo ni Nyasaye to nigi teko. Mm. Ang'eyo ni Nyasaye to timo. Timo. Otimo madongo. Mm. Nyasaye timo madongo. Mm. Kendo Nyasaye no en Nyasaye maber. Mm. Chak som na buk mar Isaya chapter 61 verse 7. Isaya prauchiel kod uh, achiel. Isaya prauchiel kod achiel kare abiriyo. Mm. Owacho. Mm. Owacho kama, Kar bedo gi wich-kuot, to unuyud pok nyadiriyo, kendo kar yudo achaya, to unubed mamor gi poku. E Kamano unuyud pok nyadiriyo e pinyu, mi ubed gi mor mochwere. Erokamano. Kwasetemo somo buk mar Isaya chapter 61 verse 7, onyisowa ni kar yudo wich-kuot to unubed unuyud pok nyadiriyo kendo ka abiro achaya to unubed mamo gi poku nyathina osiepna owadwa minwa kamoro amora ma ji duto te nena anyisou ni nyasaye wachno kawuono ni ka yud wich kuot to unuyud pok nyadiriyo kama jowasiku gombo ni ubiro yud wich kuot to unuyud pok nyadiriyo momiyo aoro nyasaye kamoro amora ma jasik ng'ato ka ng'ato nitie mokoso tich matendo dhi otamo miyo moro moneno ni geno onge tanyisi kawuono ni ka yud wich kuot to to ne yudo pok nyadiriyo nikech awacho kendo awo nyasaye ni ng'ata ng'ata ma jawasiki kuma nyas- jawasiki opondo ato ok anya neno jawasikugo to kawuono awo nyasaye mondo kuma jawasiki duto nitie kawuono gidhi podho e nying ruoth yesu nikech kar yudo wich kuot to ne yudo pok nyadiriyo nyasaye kar yudo kar koso tich nyasaye nomi tich sani ma podi anyisi kawuono kik iwuoth ka juoke sama idhi ka juokeno kanyo ma nyasaye timo e hono sama idwa dhi ka juoke kanyo sano ma nyasaye bigo omiyo ka iyud wich kuot tindo iyud pok nyadiriyo ka koso tich sane nyasaye oketo ni tich maber sani ma podi sama timo gik ok nolokre kata ang'o timore kata ji guom kata ji dhi ka juoke madongo dongo to chieng' ma nyasaye wachono tibiro timo omiyo ka iyud wich kuot tindo iyud pok nyadiriyo Nyaminwa mosekosore ka tero ka ayudo wich kuot tin yud pok nyadegeo mak tich otamo ka ayudo wich kuot tin yud pok nyadegeo ma nyithindo chano kone koda kocha ok ine ber nyithindo puonjo olal e miere olal e taon olal e bombe kawuono odhi duogo e nyinge ruoth yesu ngech ka ayudo wich kuot tin yud pok nyadegeo kendo ka ayudo achaya tin ibed mamor gi pokni anyisi ni in ibed mamor Ang'eyo gima Nyasaye osetimona nyaka nachak lame, pok okuodo wiya. Tanyisi kawuono kisomo buk mar Mariko chapter 11 verse 24, Nyasaye nyisowa niya ni gimoro amora mukwayo kulemo, yieuru ni un kode koka nuyude. Nyathina kik we tich, to yie ni itingo tich kaka tingo kalatasni to iniyude. Lem. Le, walemuru. Nyasaye timo madongo. Kik inena kaka inenani. Ato gik ma wacho gi ok awachi. Nyasaye mowacho manyisa. Nikech ka nooro Jeremaya, nonyiso Jeremaya ni Jeremaya dhi adhiya, kik iluogi ni gik midhi wacho adhi miyi. Abiro chieng' ma Jeremaya dhi, Jeremaya noonge gi wasiwasi. Nikech nong'eyo ni Nyasaye dhi timo. Momiyo noketo lwete e dho Jeremaya kuom ogendni kendo kuom ruodhi mondo opodhi kendo kethi mondo ogo piny kendo ger manyien momiyo abe kawuono anyisi ni nyasaye ora ni nya- nyako moro ma- ma tich otamo yudo nyako moro ma pok odhi katedo wuoyi moro ma pok oyudo tich miyo moro ma geno rumo momiyo kawuono anyisi nyasaye osaora e pinje duto te ni kawuono ng'ata ng'ata manena idhi pudh gik maricho kawuono musmol mano gur idhi pudhi omiyo nyasaye kawuono pudho nyasaye timo madongo onyiso jeremaya abiro hori mondo ipudhi kende go piny kawuono tich mitamoga yudono apudhe kawuono e nying ruoth yesu kamoro amoro ma intie kawuono nyako ma tich tedo dhi ka tedo tamo kawuono apudho idhi yudo idhi yudo ng'ato kawuono anyisi ni miyo moro ma nyithindo olal e bombe kawuono achodo tol jachien ngech nyasaye matimo kawuono nyathini duogo e nying ruoth yesu Eh, Nyasaye timo madongo. Osiepna lamo Nyasaye. Ra mag piny to onge. Ra mag Nyasaye mit moingo mag piny. Kendo mae kuma ji yude ra mabecho. Nyathiwa lima lima. Minwa lima lima. Owadwa lima lima. Kik iol gi lemo. Anyisi kawuono. Nyasaye timo madongo. Nyasaye osetimona. asetuge mang'eny otere e piny mar oyugis ni mondo omeda remo ni jasigu satan orire mm. ka nachopo oyugis nanyiso mamana mosandikna kuma wuod nitie ni dhi e wuod machal kama to nanyiso mamana ni remb dhano to ok omeda to remo midhi meda en mar yesu nyaka kawuono ok omeda remo kaka nawuok e piny mar Oyugis kawuono Nyasaye otimo na ono Nyasaye ogola e buch tho e bura mar tho Nyasaye ogola ka jal sigo gona sigoyi Nyasaye anyisi kawuono kaka Daudi nowacho ne abiro lami pile koda pile Nyasaye abiro lami resa mondo kik jal sigo gona sigoyi Nyasaye ang'isi Nyasaye oresi kawuono mondo kik jasigu gone siboyi anyiso nyasaye otimni hono mondo kik jasigu gone siboyi nyako moro kawuono anyisi idhi yudo dichwo mondo kik gone siboyi wuoyi moro kawuono anyisi idhi yudo tich mondo kik gone siboyi e miyo moro idhi yudo nyithindi nyithindi duogo gichang'e hono ma nyasaye osetimo nyasaye timo madongo dok nyasaye dok unena kama chung'ene omiyo anyiso kawuono raha mag piny to wawe Nyasaye osetimo kawuono. Miyo geno mano la. Owadwa geno mano la. Kawuono iyude. Nyasaye otimo mang'eny. Nyasaye timo madongo. Jokanyango kawuono. Nyasaye otimo geno. Jok moko duto manie tunge piny. Nyasaye kawuono timo geno. Joka Calvin Sudayo. Nyasaye kawuono timo geno. Joka Ojino. Nyasaye kawuono otimo geno, nyithindwa duto kawuono Nyasaye otimo gendo, owetena manena kawuono Nyasaye otimo geno, Ow- ng'ata ng'ata manena kawuono Nyasaye dwa timo hono. Mano e Nyasaye matimo. Ere ng'ama doluor? Nyasaye kodonjo e dala moro, jachien ringo ka kirni, ko jasigu to en ang'o e mbelene? Omiyo anyisi ni kawuono idhi yudo tich. Omiyo anyisi ni kawuono idhi yudo dichwo. Omiyo anyisi kawuono sira duto mineno miyo nyithindo lal e gweng', nyithindi madho kong'o kaka kong'o mag jachien. Ooyo kawuono ka en kong'o jachien to kawuono kong'o rumo. Osiepa kik iluor nikech Nyasaye timo madongo. Ang'eyo kuma ogola, ang'eyo gik mosetimo e dalawa nyaka nachak lame. Omiyo walamuru Nyasaye. Omiyo wageno go Nyasaye. Miyo moga to gima nyalo weyugo mogik ni la- walamo Nyasaye pile koda pile. Nyasaye timo madongo. Nyasaye ok we ng'ato. Nyasaye Nyasaye maber. Kawuono wuoyi moro manena. Nyasaye otimo ni yono. Kawuono miyo moro manena. Nyasaye otimo ni yono. Kawuono dichwo moro ma manena. Nyasaye otimo ni yono. Agoni erokamano kuom Nyasaye otimona. We walem. Nyasachwa kendo wuonwa. Agoyi ni erokamano nikech Nyasaye maber. Aselami Jehova. Kik anera Jehova. Kendo kik apakra ni an matimo. To in to mitimo. Asaori e gwenge duto, e pinje duto te mane inyisa Jehova. Nachak tichni kendo alami e pinje duto. Nibiro konyo nyithindi gigo malamo. Kawuono ang'eyo ni itimo hono. e ute duto Jehova ni jasigu Satan kawuono ok iyudo nafas kawuono Nyasaye timo hono nyithindwa kawuono yudo tich osiepena kawuono miyo mapok oyudo dichuo kawuono idhi yudo omiyo ago ne Nyasaye go kamano Nyasaye bed gi ji duto ji duto manitie Jehova bed abeda kodgi gi chito mitimo hono Nyasaye timnegi maber akwaka yie tang'eni duto te timo e nying Ruoth Yesu Kristo akwaye Amen. Erokamano. Erokamano ahinya eh, jotich Nyasaye kuom wach maber mosekalo. Adwoko ni erokamano brother Esbon kuom kelo wach man gi ngima, wach ma bende oganda otamo ji mang'eny ng'eyo. Jomoko wacho ni ne ok okele ne joma osomo to ne okele ne ji ajiya. Jomoko wacho ni ne ok okele ne joma ong'eyo to ne okele ne joma okia. Erokamano nikech ang'eyo ni nitiere oganda moko moyudo konyruok kuom gima timore. Nitiere oganda moko moyudo konyruok kuom wach miwacho. Nitiere oganda moko ma bende sani endi inyalo wacho ni giyudo konyruok. E, ka ok kamano endi, e, to amedo mana kwayi wach mogik ni to diwach ne ang'o yudhe mapod tindo ma bende sani endi osekier mopodho. Message mari ne yudhe matindo kaka in mapok oyudo wach Nyasaye mondo bende watiek chenro ma kawuono. E rude matindo, gima anyalo nyisou kinena seche machal kama, kisomo buk mar Ecclesiastes chapter 3 verse 1, inyisowa ni there is time for everything. Nitie sa sa gimoro amora nigi sane. Pok sani oromo. Lima lima, pok sani oromo. Gima igombono ibiro time ma jugi. Pok sani oromo. Kendo kichako isomo buk mar Ecclesiastes mas ma kendo os- onyisowa kendo ojiwowa chapter 12 verse 1. ni ng'euru Ruoth Nyasaye kapod utindo. Nikech ndalo biro ma wiu nowil gi Nyasaye. Kamano. Koro wang'euru Ruoth Nyasaye kapod watindo. Mm. Kaka mang'eyo ni an wach ni ok anyal tero kenda. Mm. Gi jachien to neno ni sani nyithindo matindo motiyogo mondo kik wach ne dhi mbele. To anyisou niya, ni sa Nyasaye kochopo, ti- Mm. sa no kochopo to obiro timo. Momiyo ka, ka, ka itemo nyiswa e buk mar Ecclesiastes achiel achielno, chapter, chapter 11 verse 9 Mm. otemo nyisowa ne ni un joma tindo Mm. timogo gik modwaro kapod utindo kendo gik mamorou to kata kamano ne- kisewinjo awinja bat kata kamano kisewinjo gimoro ni kata kamano oketho gik mabeyo ka duto to judgment to nitie omomiyo gik mag pinyni onge ga inyalo timo gi tunge kuma oteri gimoro amora nigi sane Erokamano. nyithindwa gimoro amora nigi sane timuru gi- gino kochopo ibiro timo ma jogi wek ketho ngimani sane Nikech An be ang'eyo kuma Nyasaye gima Nyasaye osetimona. Mm. Momiyo walame uru pile koda pile. Joma dongo gi oseti. Wan makoro Nyasaye dwa wan watieg wachne mm. e tunge duto te ang'wen. Kamano. Mm. Ero kamano nyie kora moga juang' mano endi makelo agiko machendo nini maka wuono mar injili kalo kokilo koda brother Esbon ma bende oselero ni wach Nyasaye ma atiende gi tek ahinya. Mede kete mana kaini kendo bende tudo koda juma ka juma mondo wakelni weche kiki ma miyo chunyi bedo gi mor ahinya. Kama ne kelo ni chino niendi en Ana Jwang' Junior. Ka bende pok itimo subscription mara e YouTube, yie mondo itim kamano endi kaeto bende iluwa machiegni ahinya e live ajute mag tudruok TikTok, Facebook kaachiel bende gi Instagram, Twitter e kinde mamoko kanyo endi nyikora moga Jwang'. Warom kendo tielo machielo e wachno endi mar Injili e Kano.